Yes, so area, hello, hope say everywhere palash normally na on a guy a boss. And I say make I come drop some of the latest transfer them see them see and some of the latest story for inside the football lifestyle for on a table. Barcelona and French forward Ousmane Dembele they open to move to Newcastle when he contract with Barcelona finish by the end of this season. Omo no be small thing o, everybody don dey linked to Newcastle small time, even people wey dey waka for road sef They go dey linked with newcastle omo make newcastle come sign me now since their money long well well but we know say once new club take over like this because of the kind money wey this newcastle owner get many players dey linked with the club currently but make we see how e dey go make we see whether um, this osman dembele matter more tori go still dey come out as e dey come out we go dey drop am on a regular basis. Okay, now Tottenham Hotspur don't join Atletico Madrid, Borussia Dortmund, West Ham, and Southampton for the clubs When they follow up Super Eagles of Niger striker matter Paul Onuasho bumper to bumper. Paul Onuasho normally last season he scored 33 goals for Genk and this season he don score 11 goals for 11 game and Tottenham Hotspur don join the clubs when they follow up in matter bumper to bumper. and according to di tori wey dey come out from tori pipo dem tok say genk go want around twenty million pounds eh, for di star striker head eh, but make we dey see how e dey go paul onuachu last season he score plenty goals dis season he still dey score more goals so definitely more clubs um, go dey involve for di player matter eh, make we dey see um, whether di next transfer window wey dey come um, january transfer window don open again whether he go fit get move come um, one of di premier league clubs wey dey linked currently to am all the informate wey dey come out concerning um, Super Eagles of Nigeria striker Paul Onuachu as he dey come, we go drop am back to back. Manchester City dey follow up Serbian and Fiorentina striker Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic na one striker wey don dey linked with many clubs, even with Tottenham Hotspur uh, for the last transfer window. But now na Manchester City name dem don dey call for the striker head. The striker normally don tell Fiorentina say him no wan sign new contract with the club. um im contract go finish by 2023 but im don tok say im no wan sign new contract wit di club and im don dey linked wit a move to manchester city manchester city don dey linked wit a move to different strikers from last summer transfer window um now dem don dey linked wit dusan vlahovic wey be serbian international and last season he scored plenty goal for Fiorentina for the Italian Serie A. Make we dey see how e dey go all the information wey dey come out concerning Man City and Dusan Vlahovic as e come we go drop am twele twele for una table. Manchester United and France midfielder Paul Pogba don talk when dem ask am after Manchester United UEFA Champions League game with Atlanta on Wednesday night say im enjoy the football when im dey play for Manchester United and cristiano ronaldo na one of the best player for the world and he enjoy to dey play with cristiano ronaldo paul pogba talk this one wey dey ask am about im future after man u game on wednesday night and im dey let pipo dey know say im like wetin im dey do for manchester united and im like di fact say im dey play with one of di greatest footballer to ever play dis beautiful game cristiano ronaldo and make we dey see all di updates wey dey come out concerning paul pogba and im future and manchester united as e come we go drop am on a regular una know as e dey go. Juventus big oga Pavel Nedved wey be like say na him be the club vice presido and former Juventus midfielder don talk say the club dey close to agree new deal with Argentine forward Paulo Dybala. Paulo Dybala currently na one of the star players wey dey get for Juventus and Juventus big oga Pavel Nedved don talk say the club dey close to agree new deal once the club drop official announcement But this new contract, we go drop am for una table. Chelsea manager Thomas Tuchel don drop update for the injury wey Belgium striker Romelu Lukaku and German forward Timo Werner get for Chelsea match against Malmo on Wednesday night for UEFA Champions League. And Thomas Tuchel talk say romelu lukaku twist im ankle for inside dat match and im tok say di injury wey timo werner get for dat match na hamstring injury and those injury go take some time and dat one wey im tok mean say those players now dem go miss some match for chelsea for di coming matches wey dey come so we dey wish romelu lukaku and timo werner say dem go recover from dis injury fast and they go dey for field soon dey do the thing wey dey sabi do um, this na the informate dem wey i say make i come drop for una table make una no forget to support football in pidgin abeg make una subscribe to our youtube channel na free to subscribe to the youtube channel make una share our content for facebook for instagram to una friends and family wey be like say on a regular dey be football pipo make una enjoy di rest of una day and make una stay safe out there and remain una loyal boy akpos una bye bye.